Essalawmaleýkum her bir günlerini beýik zähmet üstünliklerine toý baýrama besleýän mähriban watandaşlar biz siziň döwletli ojaklaryňyza agzybirligiň asudalygyň hemra bolmagyny arzuw etýäs kim görüpdir zähmet çekmän bu bagty bu gadymdan gelýän durmuş adat diýilşi ýaly siziň çekýän zähmetiňiz durmuşyňyza bagt nurun çaýsyn Halallykdan galňan desterhanlaryňyz naz-nygmatdan doly bolmagyny, daglara çykan bulutlar kimin ykbal sizi belentlikden belentlige götermegini tüýs ýüregimizden arzuw etýäs. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, Döwlet adam üçindir diýen şygar astyna türkmen halkyny gelejege ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw etýäs. Mähriban Watandaşlar, ynha şeýle ýagşy arzuwlary siziň her biriňize ýollap, atalar söz gepleşigimiz ýaýlymda öz işine başlady. Hormatly adamlar, biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Dil edebiýat, taryh we pedagogika ylymlary bölüminiň esasy bilermeni Rehmet Gylyjow. Rehmet, gepleşigimize hoş gördük. Atalar söz diýlende, esasy bir pähimdar dananyň aýdan sözleri ýadyňa düşýär. Aýratyn hem şu atalar sözleriniň beýleki sözlerden tapawutlylygy az sözde köp manyň barlygy. Gürrüňimiz şular dogrusynda dowam etsek. Dogry aýtýaň, ine hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat eden Paýhas çeşmesi kitabyny eliňe alýaňda, şonuň içinden özüňe durmuşda gerek zatlary gysga sözde nagt beýan edilen jümleleriň üstünden barýaň. Şeýle bir düşünje bar. Şahyrana ýagny sazlaşykly ýaňlanýan sözler adamyň ruhuna has ýiti täsir etýär-de. Indi mysal üçin goşgular bolýar ýa bir beýleki aýdym-sazlar bolýar. Türkmen atalar sözlerine-de edil şonuň ýaly sazlaşyklyk mahsus. Gysga sözlewiň içinde eýýäm özüňe gerek çuňňur manyny jemläp bolýar. Buýsanýan zadyň Bundan müň ýyl ozalky ata-babalarymyzyň aýdan sözleri, ýörgünli sözleri, mysal üçin, Mahmut Kaşgarlynyň Türki dilleriň diwany atly eserinde ýa-da Ýusup has Hajybyň Bagt hakynda ballada atly eserinde bolsun, şol ýerde aýdylan pähim-paýhasly sözler edil şu günki günde-de özüniň ähmiýetini ýitirenok, özüniň täsirliligi bilen, özüniň şirinligi bilen, şekerligi bilen, süýjüligi bilen henizem adamlary öz. täsirini ýitirmän hem ähmiýetini ýitirmegini dowam etýär. Şonuň üçin şu atalar sözi, nakyllar babatda halkymyzyň baý tejribesini göz öňüne getirseň, gysga sözde bir has uly manyny açyp berýänligi üçin atalar sözi, nakyllar bir hakykatdan hem paýhasyň çeşmesi hökmünde hasaplap bolýar. Şonuň üçin hem atalar sözleri her bir adamyň terbiýe mekdebi bolup dur-da. Gahryman Arkadagymyzyň il-günümize sowgat eden Paýhas çeşmesi kitabynda şeýle aýdylýan atalar sözi bar, Ene eli em, dili melhem. Rehmet häzir bu sowala siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýulyň, ildeşlerimiz nädip pikirdekan?
Mundan şu ýerde Ene eli em diýen barada durmuşda bolýan ýagdaý çaga ylgap barýarka birden atalykda büdräp ýykylyp ýaňky elini sypjyrdyp Aglap oturan wagty enesi ýanyna baryp sypjyran ýerini görüp sypalap, ogşap bagryna bassa, Ana, oglum indi gowy bolduň! ýa-da Ene, çagam indi gowy bolduň! diýse, dogrudan hem çaga edil öňküsi ýaly ýene-de oýnap ýör. Elli, ýetmiş ýaşly eneler, atalaram ene barada gürrüň açylanda gözleriniň çygyrdaranyny duýman galýar. Ine, şu ýerde ene barada bir Tymsal ýadyma düşýär. Ine, bir ýaş ýigit enesine ýüzlenip, Ene, men seniň diýýär, meni şu güne çenli ak süýt berip ulaldaňňy men ödemekçi diýýär. Şonuň üçin hem men seni diýýär, arkama alyp, Käbä gidip gelmekçi diýýär. Bolýar, oglum diýýär. Ine, bular şeýlelik bilen enesini arkasyna alyp, Käbä gidip gelýär. Ine, şol Käbä gidip yzyna dolanyp gelýärkä, oba görnende, Oglan ejesine ýüzlenýär. Eje diýýär, Men seniň dände beren ak süýdüňi hapladymmykam diýýär. Enesi hem bir durup ýüzüne seredýär-de, Gowy oglum diýýär, bir gije çirim etmän geçiren gijämi hakladyň diýýär. Ine şu sözlerden hem görnüşi ýaly enä uly hormat, tagzym edilýändigi. Ine meniň bu nakyla düşünşim şeýleräk. Ene eli em, dili melhem. Eýse, eneler hakda näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. Enäniň eliniň emligini her bir ynsan bilýändir. Eger-de haçan-da çaga ýarawsyz bolan ýagdaýynda näçe dermandyr däri alsa-da, nähili bolsa-da şu ejesiniň özüniň eliniň emdigine garaşyly. Olar eger şu çagajygynyň başujunda gelip şoň kellejigini sypalan ýagdaýynda-da ol çaga özüne gelip bilýändigini, gudratdygyny görkezip bilner. Çaga enäniň söýgüsine mätäç. Ýalňyşlyk goýberen ýagdaýynda, bir ýerlerde ýa urşup gelip, sögüş gelen ýagdaýynda-da şo ejesiniň ýanyna gelse, ejesi onuň ýüzüne seredip, bir gowja sözleri bilen, Sen, oglum, şu ýalňyşlygyňy indikide goýberme. Balam, sen akyllyjamsyň diýen sözlerine garaşyp durýandyr.
Şu sözüň has çuňňur manysyny, giňişleýin manysyny açmak üçin hormatly Prezidentimiziň Enä tagzym, mukaddeslige tagzym atly eserini okamak iň bir jaýdar mysal hökmünde kabul edip bolýar. Ine, şol ýerde hormatly Prezidentimiz. Ene mukaddesligi hakynda halkymyzyň içinde bar bolan bir rowaýatlary, taryhy rowaýatlary, hekaýatlary hem şolaryň durmuş bilen baglanyşygyny, onuň hakykatdan hem alymlar tarapyndan ykrar edilen zatlardygyny aýtýar. Indi Ene eli em, dili melhem diýen söz her bir adam üçin hem düşnükli zat. Şeýle bir rowaýat bardy. Öňki döwürde bir ýaş ýigit kerwenine uzak ýola sapara gitýär, şol ýerde-de bir ýarawsyzlygy uçurýar. Oňa kerwende her näçe ussat tebipleriň ýa-da milli tebipçilikden, lukmançylykdan başy çykýan, bir emýom bilen bir meşgullanýan adamlaryň bardygyna garamazdan, hiç hili bir ýaňky däri-derman etseler-de, ýaňky ýigdiň, ýaş oglanyň bir ýagdaýy öňküsinden bir gowulaşybermändir. Şonuň üçin Ýaňky ýaly eýdip-beýdip ahyr ata Watanyna getirende, enesiniň Balam diýen sözüni eşidendenem eýýäm ýaňky öz gurubyna gelip başlapdyr diýer. Şonda kerwenbaşy adam Müň lukmanyň melheminden, müň lukmanyň bir dermanyndan enäniň ýekeje ýakymly sözi, has täsirli bolýan eken diýipdir. Şonuň ýaly bu rowaýatlaryň ýene birinde-de bar. Mugallymlaryň biri talyp bolmaga gelýän okuwçylardan ilki bilen soranda, Siz öz eneňizden ak pata alyp gaýtdyňyzmy? diýip soraýan eken. Onsoň bardy-geldi, Ýok, sawollaşyp gaýtdyk, hoşlaşyp gaýtdyk zat diýseler, Ýok, ýörite şu ýaňky ýaly ylymyňyzyň, bilimiňiziň bir ýörejek ýollaryňyzyň rowaç bolmagy üçin, işiňiziň has ilerlemegi üçin şu öz eneleriniň ak patasyny, dilegini almagyny talap etýän eken. Şonuň üçin durmuşyň ähli ýerlerine bize edil Hydyr ata ýaly bolup, dadymyza ýetişýän, ýüregimize giňlik berýän, bizi beýik maksatlara uruklandyrýan söz paýhas bolup durýar. Şu ýerde Enäniň mukaddeslik keramaty bilen baglanyşykly bir alym bar eken, geçmişde ýaşap geçen, dünýäniň ähli syryna akyl ýetiren, hemme zada düşünýän, ähli hadysanyň nädip başlajagyny, nädip dowam etjegini, nädip tamamlanjagyna çenli öňünden kesgitläp bilýän ýa-da taryhy zatlara mätden bilýän alym hemme zadyň syryna düşünse-de, şu ene mähribanlygynyň syryna hiç akyl ýetirip bilmändir. Onsam öňki bilýänlerinden has kämilleşdirmek üçin özem gönden-göni şu ene mähribanlygynyň syryna düşünmek üçin gaýtadan alys illere gitýär. Mysal üçin, öz iline tapdyrmaýan kitaplar belki şol ýerde bardyr. Şo kitaplary okasam, bir enäniň mähribanlygynyň syryna düşünerin, akyl ýetirerin. Bir ömrümde ýekeje akyl ýetirmedik zadym şu zat. Şuňa bir akyl ýetireýin diýip, dünýäni aýlanýar, ýöne hiç hili bir göwün gandyrýan, suwutly jogap tapyp bilenok. Ondan soň ahyr enäň ýanyna baryp özünden soraýar, men şuň ýaly ýedi yklymlary, ähli ýerleri aýlanyp gördüm, ýöne ene mähribanlygynyň syryna nädip eneleriň şeýle mähriban bolup bilýänligine hiç akyl ýetirip bilmedim. Şuň syry näme? diýende, ýaňky ene ýylgyrypdyr-da, Balam, munuň üçin diňe ene bolmaly, ene bolmadyk adam muň ýaly mukaddeslige düşünip bilmez diýip jogap beripdir. Mysal üçin, häzirki döwürde ylym ösýär, kämilleşýär, zat etýär, bir her ähli zadyň bir, mysal üçin, Biziň galaktikamyzyň çäginden daşyndaky ýyldyzlara-da akyl ýetirip bolýar, Ýeriň aşagynda, asmanyň üstünde bolýan hadysalara-da akyl ýetirip bolýar. Megerem, hiç haçan akyl ýetirip bolmajak syr gudrat şo ýene mähribanlygy bolsa gerek. Gaty gowy syrly sowallara syrly jogap bolupdyrda. Gaty gowy. Rehmet size berjek indiki sowalymyz Il ile sygar, öý öýe sygmaz. Bu sowal ileslerimiz däli Pikerdakan.
Il ile sygar, öý öýe sygmaz nakylyň manysy ynha bizde türkmen halkymyzda esasy zat agzybirlik, jebislik, berklik ündelýär. Nä ilde näçe adam bolsada olaryň ýagşysy, ýamany, dogruçyly, adalatlygy, asyllylygy hemmesi bir bolup ýaşaýarlar diýen Ýalňyşlyk eden ýagdaýyndrada olara şu iliň içinde özleriniň maslahatyny berip, ýagşy adamyň hataryna goşmak üçin etýä diýen. Şonuň üçin bir il bolup ýaşamaga mümkinçilik bolýa, il ile sygar diýen manysynda şeýle pikirimi aýtýan. Bu ýerde öý öýe sygmaz diýen öz çaglaryna agzybir maşgala edip, şolar bir maşgala bolandada olara öý tutup berip, şol arada şu maşgala başysy hökman alada etmeli, özleriniň borjuny ýerine ýetirip bermelidir diýen pikirim bar. Il ile sygar diýlende iki sany oba birigip gazyk-haşar işlerini geçirmekde ýa-da bir dürli çapawulçylyklary gaýtarmakda, uly-uly märekeli toýlary sowmakda iki sany oba birigip şöýle agzybir ýagdaýda geçiripdirler. Il ile sygar diýen nakylyň birinji bölüm barada şöýleňka diýip pikir edýärin. Indi öý öýe sygmaz diýlen ikinji bölüm barada biz durmuşda her hili nogsanlyklarym bolýar. Ine käwagt bir öýde. Iki üç gelniň bile ýaşaýan pursatynda agzybirligi saklamaklyk hasda kynlaşýar. Ine şu. Iki üç gelinli öýlerde hojalyk başy enäniň, atanyň hem-de gelinleriň, ýigitleriň hemmesiniň agzybirligi bolmagy zerur.
Ata-babalarymyň eserlerinde-de giňden ulanan sözleriniň biri, nusgawy edebiýatymyzda ine gadymy türkmen sözleriniň biri bolan oba, köý diýen manyda ulanylypdyr. Köý köýe sygar, öý öýe sygmaz diýen manyda ulanylýan görnüşleri bar. Bularyň ählisini hem şeýle pikir etýändir, mysal üçin, dürli taryhy döwürlerde bir ýerde, mysal üçin, gurakçylyk bolsa, zat etse, Bir il başga bir iliň ýanyna, mysal üçin, ýaňky ýaly bir ornaşmaga, şol ýerde ýerleşmäge, ýaşamaga mümkinçilik döretmek üçin haýyş edip, ýüz tutup barypdyrlar. Ine, eger kimdir biri nähili bir mätäçlik ýa-da zerurlyk bilen seň ýanyňa ýüz tutup gelse, mysal üçin, oturara ýer ber diýse, ýeriň bar wagty, içere suw ber diýse, suwuň bar wagty, berip bilýärkäň, onda senem şony ýerine ýetirmeseň aýyp görülýän häsiýetleriň, ýagdaýlaryň biri-de. Şonuň üçin il ile sygar ýa-da oba oba sygar diýlen düýp many şeýle bolmaly. Alymlaryň ýazan eserlerinde bir okan bir wakam ýadyma düşýär. Şol ýerde gönüden-gönşi öý öýe sygmaz diýen düşünjäni düşündirende, Ilkinji nobatda bir öýde, mysal üçin, bir öýüň bir ogluny öýerseler, täze gelin alsalar, zat etseler, täze, täze maşgala emele gelýär. Bir öýüň içinde iki sany maşgala, ine, şulary oňuşdyrmak, şulary ylalaşdyrmak has kyn düşýär diýen manyda ulanylypdyr diýip düşündirýär ýaňky sözi. Ýagny öý öýe sygmaz diýýäni, il ile has uly köpçülik bolup birek gezek bilen az ýer oturyşyp biler, emma bir öýüň içinde, bir howlyda, bir maşgalada ýaşaýan doganlar, iniler ýa-da ýaňky gaýyn bilen gelniň arasyndaky käbir ýagdaýlar zerarly birek birege düşünişip bilmezler. Ýagny öý öýe sygmaz diýen manyda ulanylypdyr diýip düşündirýär şol alymyň işlerinde. Ine, şeýle seretýäň Oly, hakykatdan hem, mysal üçin, bir öýüň içinde ýaşaýan birnäçe maşgala bolsa, soňabaka olaryň çagalary ösýär, örňeýär, köpelýär gidýär. Çagalaryň özara oňşuksyzlygy, mysal üçin, nämedir bir zadyň üstünde sözleriniň azaşmaklygam tutuş olaryň ejesine, kakasyna täsir edibilýär. Her kim näme-de bolsa öz çagasyny, öz balasyny eý görýär. Hatda kä halatlarda öz çagasynyň hereketiniň nähakdygyna garamazdan öz çagasyny aklamaga, Çagasynyň hereketlerini, şonuň tarapyny tutmaga çalyşýardy. Onsoň şonuň ýaly ýagdaýlarda iki sany maşgalanyň arasyna bir tow düşmegi mümkin diýip düşündirýärler. Ýa-da, mysal üçin, gaýyn bilen gelniň arasynda käbir düşünişmezlikler hem edil şu nakyla ýanap düşündirýän ýerleri bar. Bir öýüň içindäki iki sany çaganyň terbiýesi, ýagny şol meňzeş terbiýe berilse-de, özleriniň alyp baryşlary tapawut edip durka, Başga bir ýerden, mysal üçin, ýaňky alan gelniň hereketi zady hökman tapawut edibilýär. Şonuň üçin şol gelniň ýaňky täze baran öýüne öwrenişmegi üçin, şol ýeriniň däbini, dessuryny berjaý etmek üçin wagt talap etýär-de. Şonuň üçin ýaňky ýaly bir öýüň. Öýe sygmagy üçin, ikisiniň alşyp gitmegi üçin gaýyn tarapam, gelin tarapam hökman birek-birege garaşykly, birek-birege sylaşykly bolsa has gowy bolýar diýýär. Ata-babalarymyzyň eserlerinde şeýle rowaýat ha bar dilimde, Bir ene özüniň ogluna öýertipdir. Soňra gelniniň ýanyna baryp, ogluny taryplap başlapdyr. Gyzym, meň oglum obanyň akylly-başly, bir sagdyn, gerçek ýigitleriniň biridir. Hawa, onuň aladasyny etseň, onuň göwnüni ýykmasaň, ony ýaňky ýaly razy etmäge çalyşsaň, ol hem seňem gadyryňy bilýärdir ýa. Soňra oglunyň ýanyna barýar-da, gelin öwüp başlaýar. Oglum, biziň alan gyzymyz, hawa, öz obasynyň gülüdir, hawa, iň bir asylly, edepli-ikramly ojakdan çykan gelindir. Munuň ýaly maşgalanyň göwnüni ýykmagam gaty aýypdyr, gaty gabahat hereketdir. Şonuň üçin geljekki yrsgal bereketimiziň has zyýada bolmagy üçin, öýümize agzybirligiňi has höküm sürmegi üçin eýt-beýt sen gelniň göwnüni tap-da, ylalaşmaga çalyş, bir sazlaşyk nokadyny çalyşmaga çalyş diýip, enäniň özi oglunyň ýanynda gelnini, gelniniň ýanynda ogluny öwüp, şol ýaňky ýaly agzybirligi üpjün etýän eken-de. Gaty gowy.
Esasy agzybirlik meselesi her bir adamyň öňünde ilkinji borç bolup dur. Rehmet size berjek indiki sowalymyz Kanagat bar eýlär, nebis har eýlär. Bu sowal ildeşlerimiz äli pikirdekä. Kanagat bar eýlär, nebis har eýlär. Diýlen nakyl barada bir tymsal aýdyp bermekçi. Diňe irräk bir pukara kişi Uzakly gün işläp, ýadap gelýän wagty bir ýerde dynç almana oturanda, öz güýnünden nalap, Men, diýýär, uzakly gün şunça işledimem, bu lelin ýaşap bilemok. Men haçan şular ýaly ýaşap bilerkam diýip, nalyş edýär. Ine, şol wagtam bir ýerden owaz eşidilýär. Sen, ine, diýýär, gowy, bol-telki durmuşda ýaşadyň gelýän bolsa, diýýär, şol aňyrdaky beýik dagy görýäňmi, diýýär. Görýärin. Şol dagyň depesindäki gowa görýämiň diýýär. Indi görýän bolsaň, şol gowaga bar-da, içine gir-de, inem, şo ýerdäki gymmatbaha lagly-göwherlerden özüňe geregini kanagat bilen alyp gaýdarsyň diýýär. Bu kişem bor diýip, az ýöräp, köp ýöräp, dagyň depesine çykyp, şol ýerdäki gowaga gelýär. Gowaga Girmänkä-de ýene ýaňky owaz eşidilýär. Sen-de gowaga gireňden soň, eliňdäki gaby öz kanagat edip, öz göterip biljek ýüküňi alarsyň-da. Eger-de göterip bilmeseň, ýük gözden gaýyp bolup gider diýýär. Şuny ýadyňdan çykarma diýýär. Ine, bu kişem gowaga girip görýär, onuň gowagyň içi lagly-göwherlerden, dür-merjenlerden doly eken. Ol munuň içinden has gymmat bahaly dürüýderlerinden elindäki haltany alyp doldurýar. Haltanam doldurybam, arkasyny alyp, hiňlenjiräp oba tarap ýörýär. Ine, o gitdigiçe ýol barha uzaklaşan ýaly bolýar. Seýa halta agyr bolanda göterip bilmän, ýuwaşjadan haltany ýerde goýup, bir elini sypdyrman, şol sesiň aýdany ýadynda-da, eger haltadan eliňi aýyrdyň, halta ýitirim bolup gider diýensoň, haltadan elini aýyrman, birsalym dynjyny alyp, ýene arkasyna göterip ýörýär. Onda-da ýadap, soňabaka ýuwaşjadan haltan tüýläp başlaýar. Ine-hä, oba-da görnüp dur welin, ýaňky kişi halys mejalsyz halda, eline bir tüýkürip, täzeden badagyp götermek üçin iki elinem galdyrma wagty, seretse, halta ýom-ýok bolup gitipdir. Ana-ha, aýtdym-a diýýär, Maňa bular ýaly bagt ýetdirmez diýip diýýär. Şol wagtam ýene-de owaz eşidilýär, Sen, diýýär, öz. Özüňe berlen zada kanagat etmediň. Kanagada bereket diýipdirler. Sen kanagadyňy gaçyryp, nebsiňe buýrup bilmän, öz nebsiň pidasy bolduň diýýär.
Kanagatlylyk ähli zatda-da gerek. Ine, şeýle bir söz-düşünje bar-da, Hemme zadyň üpjün wagty, ähli zadyň bar wagty hem, hiç zadyň ýok wagty, nämedir bir zada zar wagtyň hem iň gymmatly zat kanagatdyr diýýär. Näşükür bolmaly däldir. Hiç haçan.
Sebäbi kanagatyň bir gyrasynda şükürlilik, bir gyrasynda-da sabyrlylyk bar. Ikisem iň bir sogaply, iň bir haýyrly zatlaryň. biri hasap edilýär. Şonuň üçin kanagatly bolmak, şükürli bolmak bir iň beýik mertebeleriň biri. Wa ine Magtymguly Pyragynyň Kanygy bolup yzzatda tut özüňni, Her namarda sarartmagil ýüzüňni diýen setirleri bar. Kanygy diýmek kanagatly diýmek. Kanagat diýlende ine käbir ýerler düşünjeler bolýar-da. Mysal üçin has köp işleri amala aşyryp bilýärkäň, Oň hötdesinden gelip bilýärkäň, az zady kanagat edip oturmak, eýýäm ol kanagatlylyk hasap edilmez. Ol eýýäm ýaltalyk ýa-da göwnüň işe barmazlygy ýalyrak ýa-da biperwaýlyk ýaly düşündirilýär-de. Arap şahyry Al-Mutenebbiýniň bir goşgusy bar-da, Ynsandaky iň uly aýp has uly işleri bitirip bilýärkä az zat bilen kanagat edip oturmagydyr diýýär. Eger eliňden has köp ýagşylyk gelýärkä-de, ýo meň öňki eden ýagşylyklarymam az däl diýip kanagat edip otursaň, ol eýýäm kanagat hasap edilenok. Indi şol ýerde kanagat bar eýlär, nebis har eýlär diýýär. Har eýlemek söz düzümi biziň ählimize düşnükli zat. Nebis diýilýän zat, nebis hakynda-da ata-babalarymyz köp ylmy işler ýazypdyrlar, edebi eserlerinde ýazypdyrlar. Nebsiň ters işlere, ters ýollara itirip durýan bir güýçdügi hakynda aýdylýar-da. Sen nebsiňi bir işe meşgul etmeseň, nebsiň seni şer işe meşgul eder diýýär. Ýagny sen öz nebsiňi haýsam bolsa haýyrly, asylly, peýdaly bir işe gönükdirmeseň, şony işlemäge mejbur etmeseň, ýagny özüňden has gowy işlemekligi talap etmeseň, onda ýaňky boş oturmaklyk, bikärlik ýaly zatlaryň netijesi soňlugy bilen ýaňky şer işlere ýazyp gider diýen manyny berýär. Sabyrly bolup, halaly zähmet çekip, hereket etmeli hem-de ýaňky ýaly ýaltalyga hem-de ýagşylyk etmezlige iterýän duýgularam dessine basyp ýatyrmaly-da, özümizi bir ýagşy işe meşgul etmeli. Rehmet size berjek indiki sowalymyz dilegçiň torbasy dolmaz. Bu sowaly ile işlärdim däl Firdaka. Dilegçiň torbasy dolmaz. Dileg etmek ynsan mertebesine gelişýän zat däl, ol ynsan mertebesini kiçeldýän zat. Gadym wagtlarda iki sany goňşy ýaşapdyr. Goňşusy häli-şindi ol öz ýakyn ýaşaýan goňşusyndan köp zatlary diläp, garşy oň öýüne baryp durupdyr. Şonda ahyryn goňşusy munuň dileginiň gutarmajakdygyna gözi ýetenden soň, goňşy diýipdir. Bir uzyn ýüpi al diýipdir. Şony meniň öýümiň töweregine aýla-da, sen biliňe daň diýipdir. Şondan soň goňşusy şol ýalňyşdygyna düşünipdir. Şeýle hem haýwanlaryň arasynda-da şeýleräk ýagdaý bolupdyr-da, Pyşşy aga elmydama dilegde gezipdir, özi ýaly haýwanlaryň arasynda. Soň muny halys haýwanlar ýadapdyrlar. Ahyryn köpçülik bolup ony ýazgaryp, Torbaň arkaňa daňylsyn diýip, ony ýazgarypdyrlar. Şeýlelikde, onuň torbasy häzir-häzire çenli-de arkasynda. Dilegçilik etmek häzirki döwürde-de ýazgarylypdyr. Meselem, Goňşudan gelen doýurmaz, o-da wagtynda gelmez diýerdi. Ana, şol pähim bilenem men şu nakyla düşünjini. Jemläsim gelýär. Dilegçiniň torbasy dolmaz. Bu nakylda meniň pikirimçe gönümel düşünmelim kazýar. Sebäbi dilegiň kişide bolsa kiltiň asmanda. Dilenen duza ýetmez ýa-da atamdan alanym dadymlyk, hudaýyň beren doýumlyk diýlen ugurdaş nakyllar bar. Ine şu ýerde dilegçilik barada bir tymsal gürrüň bersem. Yrak bir obalaryň birinde dilegçilik bilen ýaşap gelýän Reýri obadaky bir ýaşulyň öýüniň deňinden geçip barýarka ýaşula melleginde işläp ýör ekeni. Onuň deňinden geçip barýarka ýaşula ýüzlenýär. Maňa bir epesräk pul berip bilmezmiň diýýär. Olam bor beräýerin diýýär. Onda şo puly gaýrat et berseňiz diýýär ol. Indi hä diýýär öýe gir, içki jaýyň töründäki keçäniň sag tarapynda galdyr däl şoň aşagyndan şo pullardan geregiňi alyp gidiber diýýär. Ol kişem öýe girýärde dogrudan hem öýüň töründäki keçäniň sag terapyny galdyrsa pul bar ekeni. Bu kişi o puldan geregini alyp gitýärde indi hä näme dilenen duza ýetmez diýip aýdylyp geçilişi ýaly, Dilegçilik bilen ýaşamaklyk kyn ýagdaý. Ynha, ýene az wagtdan dilenip alnan pullar tamamlandan soň ýaňky dilegçi kişi ýene-de ýaňky ýaşulynyň ýanyna barýar. Ýaşuly diýýär, Maňa ýene bir az awlak pul berilmezmi? diýýär. Sen, diýýär, puluň indi goýlan ýerini özüň bilýäň, bar-da, şo ýerden alyp gidiber, diýýär, geregiňi, diýýär. Ynha bu kişem barýada ýaňky aýdylan ýere baryp görýä welin keçäni galdyryp görýä görse pul ýok. Ol ýalňyş eşdimmikam diýip beýleki keçeleriňem baryany galdyryp görýä. Öýleri dörüp görýä welin hiç ýerden pul tapmaýa. Ondan soň bir jaýdan çykyp ýaňky işläp ýören gojanyň ýanyna baryp hiç ýerde pul ýok ekellidýä. Onda diýä sen öňki sapar. Alyp giden puluň getiren däldigini diýýär. Ine şu ýerden umuman aýdyljak bolýan pikir dilegçilik bilen ýaşamaklygyň kynlygy, umuman dilegçilik etmek örän pes iş hasaplanýar. Meniň Dilegçiniň torbasy tolmaz diýen atalar sözüne düşünişim şeýleräk.
Paýhas çeşmesi kitabynda dilegçiniň torbasy dolmaz atly bir atalar sözi bar. Mysal üçin, dileg etmek, kimdir birine haýyş bilen ýüz tutmak diýilýän zatlar hakynda ata-babalarymyzam belli bir çäk goýupdyrlar-da. Eger adamyň öňküsüňi abat bolsa, akyl-huşy ýerinde bolsa, öz gündelik iýjegini, içjegini gazanmaga özüniň güýji, gurbaty, rowgaty bar bolsa, Kimdir birine ýüz sagardyp ýörmeklik oňlanylmaýan häsiýetleriň biri bolupdyr. Dilegçiniň torbasy dolmaz diýilýän zat, eger-de sen öz yrsgalyňy, gündelik gazanjyňy dilegçilik etmek bilen gazanjak bolsaň, onda hiç haçan göz öňüne getirýän gazanjyňa, rysgal mertebäňe, derejäňe ýetip bilmersiň diýen manyda bolmaly. Neşe Şeýle bir söz bardy, Eger-de bir adam gün-güzeranyny dilegçilik edip gazanmagy göz öňüne getirse diýse, mysal üçin, işläp ýöreňden-ä bir gedaçylyk etseňem, ölmez ödül gazanyp borly diýip pikir etse diýýär. Onda Allatagala şol adamyň şowuna düşmek üçin ýedi ýerden gapy açar diýýär. Şonuň üçin Adam hemişe kimdir biri bilen etýän gürrüňlerine ýa-da ýaňzytýan pikirlerine däl, içinden etýän niýetlerine-de örän seresap bolmaly, halal zähmet çekmek hakynda, belent maksatlar bilen ýaşamak hakynda pikir etmeli. Pikiriňem edil magnitiňki ýaly häsiýeti bolýar diýýär. Magnit demirleri özüne çekibilýän bolsa diýýär, pikirem nähili pikir etseň edil şoňa laýyk ýagdaýlary özüne çekýär diýýär-de. Şonuň üçin ýaňky pikir edilende-de, Bir arzuw edilende-de, göz öňüne getirilende-de diňe gowy zatlary, arassa, halal zatlary bir göz öňüne getirmek, hyýalyňa salmak ündälýär. Şonuň üçin, ýaňky ýaly, Dilegçiniň torbasy dolmaz diýilýäni, eger hakykatdan hem dilegçilik edip gün görmegi göz öňüne getirýän bolsa, onda ol hiç haçan aýamazam, baýnamazam diýilýär. Bereket diýip hem bir zat bar. Bereket diýilýän zat puluň sanynyň köplüginde däl-de, şol gazanan zadyň seň özüňe, Tutuş maşgalaňa ýa-da dogan-jigiliňe, garyndaşlaryňa öz zerurlyklygyňy ýapyp bilýänligi bilen ölçelýär. Hemişe adamyň öňünde goýýan arzuwlary bu durmuşda hasyl bolarmyş diýýär. Şonuň üçin hem bir adam ýagşy dilegde, ýagşy arzuwlar bilen özüniň durmuşyny baglanyşdyrýar. Siziň hem öňüňizde goýan arzuwlaryňyz? Adam hemişe arzuw bilen, öz öňünde goýýan maksatlary bilen ýaşaýar. Sebäbi arzuw göresiň gelýän zadyň bir suraty. Maksat bolsa şoňa barmagyň salgysy diýen bir düşünje bar-da. Hormatly Prezidentimiziň döredijilik adamlar üçin döreden uly mümkinçilikleri bar, ana, şolar esasynda eser ýazmak, il-günümiz bilen paýlaşmak göz öňünde tutýan zadymyz. Ine, şu ýerde paýlaşmak hakynda gürrüň edemizde, bir rowaýat ýadyma düşýär. Bir gezek pygamberimiziň öýüne. Bir goýun eltip beripdirler-de, ýagny onsoň Äşe enemiz bu goýny ýaş oglanlara soýdurypdyr-da, oň etini üleşdirip, bir bölegini özüne alyp galýar-da, galanlaryny goňşy-golamlara, garyp-gasarlara paýlaýar. Onsoň giçlik pygamberimiz öýe gelende gürrüňden gürrüň açylýar-da, ýaňky Äşe enemiz aýtýar, şu gün şeýle getirilen goýny oglanlara soýdurdym. Ondan soňra olar ine seň gowy görýän ýeriňi aýryp goýdum-da galanlaryny hemmesini paýladym diýýär. Şonda pygamberimiziň aýdan bir sözi bar, Äşe diýýär, sen diýýär, özümize goýduk diýýän ýeriň diýýär, aslynda özümize goýlan zat däl diýýär. Ile paýlan zadymyz biziň özümize goýlan zatdyr diýýär. Özümize goýlan zadymyz-a iýeris, içeris, ol geçer gider. Emma ile paýlan zadymyzyň haýry, sogaby, ýagşylygy, Ýyllarboýy tutuş ömrümiz ötýänçä, ondan soňam ýeter durar diýýärler. Şonuň üçin şu il-gün bilen paýlaşan zadymyz, ile-güne paýlan zadymyz özümize alyp goýan zadymyzdyr diýýär. Şonuň üçin-de hormatly Prezidentimiziň şu döreden mümkinçiliklerinden peýdalanyp, bir öz mümkinçiligimizde, ukybymyzda bar zatlary ýazmak ýa terjime edip, il ulumy bilen paýlaşmagy göz öňünde tutýar. Beýik işlere, beýik maksatlara ruhlandyrýan Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli işleri hemişe rowaç alsyn! Arzuwlaryňyz hasyl bolsun Rehmet siziň hem alyp barýan işiňizde üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw etýäs galamyňyz ýiti bolsun Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda görenimizem eşdenimizem toýdan bolsun Kesbiňizden kemal tapyň.

Hormatly adamlar, biziň söhbetdeşimiz Aşgabat şäherindäki bir üçünji orta mekdebiň müdiri Aşyrmät Gurbanow. Aşyrmät mugallym gepleşigimize hoş gördük. Atalar sözi halkyň ýürek synagyndan geçen bir ajaýyp dana sözler. Az sözde köp many berýän sözleriň her biri sözleriň hamyrmaýasy diýsegem ýalňyşmarys. Gürrüňişler dogrusynda dowam etsek. Türkmen halky şahannaz, gepe, söze, saza hormat goýýan halk bolupdyr. Şol ata-babalarymyzyň goýup giden edebi mirasy bu günki gün biziň üçin uly ýolýorar bolup durýar. Bu günki günde berilýän şol pähim-paýhas çeşmeleri biziň ýaşlarymyzy terbiýelemekde, olary dogry ýola salmakda, olaryň kalplaryny tämizlemekde biziň üçin bir uly mekdep, uly ýol ýörelge bolup durýar. Ine, şonuň üçin hem gazet-žurnallarda, teleradioýaýlymlarda berilýän gepleşikleriň üsti bilen, Ýadyna geçirýän okuw sapaklamyň üsti bilen şol paýhas çeşmelerini ýaş nesillerimiň aňyna ýetirip, olaryň şolar öz kalplaryna ornaşdyrmaklary üçin işler alyp barýas. Gatowy.
Azermämmet mugallym Gahryman Arkadagymyzyň il-günümize sowgat beren Paýhas çeşmesi kitabynda şeýle bir aýdylýan atalar söz bar, Malym gitse gitsin, pälim gitmesin diýip. Bu sowal söz pikiriňizi beýan etmezden öň orta bu sowaly ileçlerimize goýduň, ileçlerimiz nähili pikirdekä?
Malym gitse gitsin, pälim gitmesin nakylyň manysyna meň düşünişim şeýleräk. Tutuş ynsanyýet adam häsiýetlerini uly iki topara bölüp, olaryň iň gowularyna ynsanperwer häsiýetler diýip atlandyrypdyrlar. Ynsanperwerligiň iň naýbaşysy bolsa, kalby päklik, ýüregi arassalyk, düzüw pällik, ýagny kanagatlylykdyr. Haçan-da ynsanyň kalby arassa, päli düzüw bolanda, Eşretli durmuşyň lezzetini görýär, çünki her kimiň neti, päli, ýüregi onuň öz durmuş hemrasydyr. Kämahallar ynsan baýlyga, harsy dünýälige kowalaşyp, öz ynsanlyk mertebesini peseldýär. Ir wagtlar bir ýigit edeni şowuna bolup, yrsgaly döwlet artypdyr, depseň deprenmez baýlyk toplapdyr. Harsy dünýälige, baýlyga kowalaşan ýigit Özüniň bu dünýäde barlygyna, şeýle derejä ýetmegine sebäpkär bolan ynsanyň, ýagny mukaddes Käbesiniň halyndan habar almaklygy hem unudýar. Aý aýlanyp, ýyl geçýär. Ýigidiň iş ugruna bolman, şowsuzlyk uçrapdyr. Ýigit Dana babadan munuň sebäbini sorapdyr. Dana babanyň Iň soňky gezek haçan eneň halyndan habar aldyň diýen soragyna ýigit hiç hili jogap berip bilmändir. Çünki ýigidiň kalbyna harsydünýälik aralaşyp, kanagatlylyk ondan daşlaşypdy. Halypa şahyrymyz Gurbannazar Ezizowyň Işiň bile bol-da dogruja ýaşa, senden tamakin däl köp zady göwnüm, işiň şowuna bor, horluk çekmersiň, hemme kişi ýaly bolaýsaň oglum diýen setirleri Mähriban Arkadagymyzyň Döwlet guşy romanyndan Ak gerek şygrynda Adam ogly ýaşa ýaşan şekilli, Ýüzi-göze nur gerek, ýürek ak gerek, Bu dünýäde orarsyň sen ekenňi, Netiň-päliň düzüw gerek, päk gerek diýen setirlerinden görnüşi ýaly, kalby päklik, Düzüw, pälilik, sap ýüreklilik, elbetde, ynsany bagtly durmuşa atar. Bu nakylda aýdylýan malyň gitse gitsin diýmegi, türkmen halkymyzda malyň gitmän bolanok, ana şonda türkmen halky gynanyp duranok-da, başa gelenini sowsun diýýär. Durmuşyňy halallyga ýugursaň, onda onuň öwezini dolup bolýar. Ýöne päliň düzüw bolmasa, niýetiň ýagşy bolmasa, onda öňde nogsanlyklar. Hasam köp bolýa. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýeni arzuwymyz Türkmenistan güllesin, Arkadagyň paýhasyndan batlanan Türkmenistan bagy bossan güllesin. Goý, türkmen halkymyzyň her birine ýagşylyklar ýaran bolsun!
Malym. Istegsin, pälim gitmesin diýen atalar sözüniň örän uly giň manysy bar. Sebäbi halkymyzyň arasynda Adam bir ýaşar, edebi iki ýaşar diýen ajaýyp pähim, paýhas bar-da. Hakyky şahsyýet bolmak üçin ol Watanyna, halkyna, daş-töweregindäkilere nusgalyk adam bolmaly. Hemem bir özüniň. akyl-paýhasy bilen, görüm-göreldesi bilen, edep-ekramy bilen yz galdyryp bilýän adamlara biz, biziň pikirimizçe, hakyky şahsyýet diýip bilýäris. Halkymyzyň nusgalyk goýan mirasynyň arasynda biz şu atalar sözüniň jogabyny tapyp bilýäris, Kalby, niýeti düzüw, arassa bolmaly. Her bir zady gowulyga ýoramaly, gowulyk barada pikir etmeli, ertire ynamly, şu güne buýsançly ýaşamaly. Bu barada Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň hem-de Magtymguly atly ýaşlar baýragynyň eýesi, zehili şahyrymyz Gurbannazar Ezizowyň goşgy setirlerinde şeýle bir zat bar. Ýaramaz düýş görüp ýörme dumanda, Ýaramazlyk bolmasyn küýüňde. Anha ýyldyz süýndi gitdi asmanda, Çaga boldy goňşymyzyň öýünde. Ýyldyz süýnmegi erbetlige ýorulýan bir düşünje. Adamyň kalby, päli düzüw bolanda, niýeti düzüw bolanda durmuşam gowulanýar. Jemgyýetem gowulanýar, ýaş nesilleriňem kalplarynda şular ýaly ajaýyp pikirler, duýgular kemala gelýär-de. Jelaleddin Rumydan, akyldar Rumydan sorapdyrlar diýe-de, Sen okaýarsyň, ýazýarsyň, ýazýarsyň, okaýarsyň, sen näme öwrenýäň, näme bilýäň diýende, ol Men hetdimi bilýän diýip jogap beripdir diýýär. Diýmek, şu her kim özüniň hetdini bilse, şol dogrudanam men şu günki günde Watanyma näme goşant goşýan, halkyma näme berbilýän, jemgyýete nähili peýda getirip bilýän diýip, öz kalbynda şular ýaly ajaýyp pikirleri salyp bilse, onda durmuşymy hem gowulanyp, nusga bolup biljek ynsanlar bolup ýetişip bolýar-da. Indi ýene bir şu taýda Magtymguly bir rowaýat ýadyma düşýär. Bir obada adamlar üýşüp, oba bir çaýlaşyp, degişip-gülüşip otyrkalar bir ýaş ýigit gelipdir-de, edep bilen salam berip, Ýaňky adamlar ýüzlenipdir diýe, biziň obamyzdan yrsgal berekedem göterildi, agzybirligem galmady, obada ýaşarlyk galmady. Şonuň üçinem siz müwessa bilseňiz, siziň obaňyza ýaşamaga geldim, siz kabul edip bilermisiňiz meni diýip sorapdyr diýe. Şol obaň ketgudasy söz alyp, Ýagşyýigit, Biziň obamyzam edil siziň obaňyz ýaly diýip jogap beripdir diýýär. Edil şeýdipdir welin ir ýandan ýene bir aňyrdan bir ýigit goş haltasy bilen gelipdir-de, salam beripdir. Ýaşulylar men goňşy obadan, gün-güzeranymyzam gowy, agzybirligimizem gowy, ýaşaýşymyzam gowy, hemme zadymyz, ýöne men siziň obaňyzdan öýlendim. Indem şol gaýnym ýaranak diýip eşitdik. Şonuň üçinem Şo gaýynyma maşgalam bilen, aýalym bilen biraz seretmeli boljak. Şonuň üçin eger rugsat berseňiz, siziň obaňyzda az wagtyk ýaşamaly boljak diýipdir. Ondan ýaňky kethuda muňa-da Biziň obamyzam edil siziň obaňyz ýaly diýip jogap beripdir diýýär. Ondan ilki gelen ýaşlar ýüzlenipdir. Ýaşuly, bi, maňa-da şeýle jogap berdiň, bi gelene-de şeýle jogap berdiň diýende, sen gözleýän zadyňy diňe öz iliňden, özüňden gözlemeli. Şonda sen hakyky bir iliň-günüňe ýaraýan adam bolarsyň. Şol hemme şol diýilýän zatlar biziň obamyzda-da bar, siziň obaňyzda, ýöne, Ol özüňize bagyr, diýip, onuň ýaňky ýigit öz obasyna gidip, dogrudanam halkyň arasynda wagyz-nesihat edipdir diýer-de, şolaryň güllerem soň has gowy agzybirçilikde, bolçalykda ýaşamagyna getiripdir. Asylmät molumy size berjek indiki sowalymyz, Halal işle, haýyr tap. Bu sowal iýleşlermi däl pikirdekan?
Halal işle haýyr tap. Meniň şu nakylyň manysyna düşünişim şeýleräk, Ynsany bezeýän zatlaryň biri-de onuň päk zähmetidir. Ynsan ýaşlykdan päk zähmete werziş bolýar. Haýsy hünärde işleseň-de, haýsy käriň eýesi bolsaň-da, diňe päk zähmetiňe, halal gazanjyňa daýanmaly. Ýöne ýere hünär adamy däl-de, Adam hünäri bezäýer diýilmeýär. Gazanjyň halal bolman galplyk bilen gazanylanda, ol ir güýç seni abraýdan düşürer. Bir mahallar bir adam bütin ömrüne ýygnan puluny ýaglyga düwüp, jahankeşdelik etmegi ýüregine düwüpdir. Pyýada, ulagly kän ýol geçipdir. Bir gün deňizde barýarka, deňizçileriň ýanyna güýmenje bolar diýip alan maýmyny, jahankeşdäniň pully düwünçegini alyp gaçýar. Gäminiň bogazda onuň üstüne çykyp oturýar-da, pullaryň käbirini suwa taşlaýar. Ep-esli wagtdan soň maýmyn pully düwünçegi jahankeşdäniň öňüne oklaýar. Bu pursaty sylap duran gäminiň eýesi bir hikmetiň barlygyny bilýär-de, jahankeşdeden näme kär edýänligini soraýar. Jahankeşde birki sany sygrynyň barlygyny, olaryň süýdüni satyp güzeran dolandyrýandygyny ýaňzydýar. Hemme zada düşünen gäminiň eýesi, Sen satýan süýdüňe suw goşýan ekeniň. Maýmynyň suwa oklan pullary seniň süýde goşan suwuňdan gelen pullar. Düwünçekde galan pul bolsa, seniň süýdüňden gelen pullar. Diýmek, suwdan gelen pul suwa-da gitdi. Durmuşda hiç hasapsyz zat ýokdur diýipdir.
Halallyk, päklik, arassalyk, päk zähmet adamy, ynsany bezän häsiýetler. Şonuň üçin hem ata-babalarymyz şuny bize miras goýupdyrlar. Sebäbi her bir arassa zähmet çekseň, oň hözirini görüp bolýar. Şu ýerde bir rowaýatda aýdylýar-da, bir ýaşuly öz ogly bilen, Ýaşy ýetginjek ogly bilen odun ýygmaga gidipdir, diýýär, çöle. Bular ep-esli wagtlap odun ýygypdyrlar. Ýadansoň, ýaňky çaga kakasyna men çörek iýjek diýipdir, diýýär-de. Ana, torbada çörek bardyr, şondan bölüp al-da iýäý, diýipdir. Kaka, men çöregi baly bilen iýmesem, iýip bilemok. Diýip, kakasyna. Onda kakasy aýdypdyr, Onda biraz sabyr et diýipdir. Biraz işläli, çöregiň özem bala öwrüler diýip diýýär-de. Ondan işleýärler, biraz ýadaýarlar. Oglan aýdýar, Haçan bala öwrüler diýip. Ýok, entek çakba biraz işläli diýip aýdypdyr diýýär-de. Ondan az salym işläp, ýene-de ýadap, ikisem oturyp torbadan çörek alyp iýip başlapdyr. Edil çöregiň özem Bala dönüp, bal ýaly bolupdyr diýen şonda, ogul kaka diýdim, kaka dogrudanam bal gerek däl eken, çöregiň özi bal eken diýipdir. Şonda kakasy aýdypdyr diýe, hakyky, arassa zähmet çekseň, halal zähmet çekseň, çöregiňem bal bolar, durmuşyňam bal bolar, işiňem ugruna bolar, geljegimizem gowy bolar diýip ogluna nesihat edipdir diýe. Adamlarda şeýle bir sowal bolýar-da, köplenç ýagdaýda, Bagt nirede kan? Ýa-da bir bagtly bolmak esasy adamlaň bir arzuwlary. Ýöne bagt biziň ýanymyzda. Her bir adam gözleýän zadyny ilki bilen özünden gözlemeli bolýar-da. Şonuň üçin hem bagt halalykda diýseň hem ýalňyşmazmyk kak diýen. Aşyrmat mugallym size berjek indiki sowalymyz aryk akan ýerine, bagt bakan ýerine. Bu sowal ileşlerimiz nähili pikirde kan?
Aryk akan ýerinde, bagt bakan ýerinde suw ýaşaýşyň çeşmesidir diýilýär. Her bir ynsana suwuň esasy gerekdigi we suwy arassa we tämiz saklamakdygy barada diýilýär. Ikinji jümlämiziň beýany adam durmuşy barada gysga manyda jemlenendir. Adamyň durmuşynyň döwletli maşgaladan döwletli adamlaryň döremegi barada Diýilýär. Aryk akan ýerinde, bagt bakan ýerinde diýen ajaýyp bir pähim bar. Dogrudanam, biz her bir halypalar barada gürrüň etjek bolsak, nesilme-nesil kärini dowam edýän maşgala barada gürrüň etjek bolsak, Owal akan ýerden akarmyş aryk diýip sözümize başlaýarys. Aryk şol bir akan ýerinden akyp dur. Bagt saňa bakjak bolsa. Sen ol bagty tapmak üçin gör näçe zähmet çekmeli, gör näçe yhlas etmeli, näçe kynçylyklary ýeňmeli. Şeýdip tapan bagtyňam ahyrynda saklamagy başarmaly. Adamyň başyna bagt guşy ýedi gezek gonarmyşyn diýýär. Şoň üçinem, goý, her birimize bagt ýaran bolsun!
Manyş bagt barada-da, hawa, ynsanlaryň birek-birege gatnaşygy barada-da, hemme bir durmuşda duş gelýän ähli meseleler babatda bize soraglarymyza ýene ata-babalarymyzyň bize goýup giden mirasyndan jogap tapmak bolýar-da. Adam gözleýän zadyny özünden gözlemeli diýýär-de. Özüni öz bagtly edip bilýärmika diýende, şol zähmediň bilenem, owa, häsiýetiň bilenem, işiň bilenem, zehiniň, akylyň, paýhasyň bilenem şol e, bagtly edip bolýar. Ine bir gün bir oglan owa, bagty gözläp ýola çypdyr diýýär. Arkasyna goşgaltasyny alypdyr. Ýola düşüpdir. Bi gidip barýarka öňünden bir ýaşuly, parasatly ýaşuly çykypdyr-da, Oglum, ýaman halyň teň görünýär, sus-pes, ýüzüň salyk, näme bolýar saňa? diýende, ol, Aý, ýaşuly diýýär, sen öz işiň bilen bolubersene. Men diýýär, gerek zadymy gözleýän diýýär. Näme gözleýäň diýýär. Men gerek zadymy gözleýän. Aýt, näme gözleýäň? Gözleýän zadyň belki biziň kömegimiz delatymyz ýeter diýýär. Men bagty gözleýän diýýär. Şeý diýenden ýaňky ýaşuly muň egnindäki goş haltasyny çalasylyk bilen kakyp alýar-da, çalt-çalt ýöräp gidiberýär. Dat ýete welin diýip oglan gygyrýar welin aňyrda obaň adamlary, mal bakyp ýören çoparlar muny eşidýär-de, ylgap ýanyna gelip, Näme boldy diýýä. Aý diýýä, şuny ýaly gelýädim, bir ýaşuly duşdy. Olam diýýä, meň ýagdaýymy sorady, menem ýagdaýymy aýtdym, meň diýýä goşhaltam bardyr-da ötä gitdi diýýä. Ondan obaň adamlary aýdýa, seň şo gözleýän adam ho, agajyň kölegesinde diýýä, çaý içip otyr diýýä. Onuň bilen barýa, men diýýä goşhaltamy idäp geldim diýýä. Ha, goşhaltaňy idäp gelmene goşhaltaň diýýä. Al, diýýär. Eline alýar. Oglum, sen özüňi nähili duýýaň? diýýär. Men özümi örän bagtly duýýan, diýýär. Sebäbi, diýýär, men ýitiren zadymy tapdym, diýýär. Görýäňmi, diýýär, sen bagt gözläp, diýýär, çöle gitmek gerek-dä. Bagt seň öz eliňde, öz aýagyň dabanyň astyndadyr, diýýär. Sen şol bagty, diýýär, öz eliň bilen, öz zähmediň bilen, öz akylyň, öz paýhasyň bilen gazanmaly, diýip, ýaňky parasatly ýaşuly muňa jogap beripdir diýip, ana şundan soňam ýaňky ýigdekçe bagtyň diňe zähmetiň netijesinde kemala gelýändigine düşünipdir diýip, rowaýatda aýdylýar. Aşyrmak bolup size berjek enekey sowalymyz, Haýyr dile goňşyňa, rysky al geler aşyňa. Bu sowal ileslerime dälipdir desem.
Haýyr dile goňşyňa, rysgal geler aşyňa diýen nakala şeýleräk düşünjim bar. Ata-babalarymyzdan gelýän Goňşyň bilen agzybir ýaşamak barada aýdylýar. Goňşy goňşyň bilen süýji günleriňde süýji zatlaryňy paýlaşmak bu agzybirlikden mysaldyr. Ýagny goňşy diýmek bu gonmak, ýagny ýakyn arada ýaşamak diýmekdir. Keçäňi satsaň, goňşyňa sat, barsaň, bir gyrasynda oturarsyň diýipdirler. Goňşuçylyk gadym döwürlerden gelýän esasy däpleriň biridir. Haýyr dile goňşyňa, ysgal geler aşyňa diýýär. Dogrudanam, goňşy goňşyň ürki, goňşy goňşyň durky. Ýurt alma, goňşy al diýýär. Biziň türkmen halkymyz goňşuçylyk däplerini şu günki güne çenli dowam edip gelýär. Arkadag Prezidentimizem goňşy döwletler bilen hoşniýetli gatnaşyklary saklaýar. Munuň özem biziň üçin ullakan mekdep bolup durýar.
Goňşy ynsan üçin iň bir ýakyn adamlaryň biri bolup durýar-da. Birden goňşuçylykda birek-birege ýüz tutmaly bolýar. Gerek-gerek zatlaryňy arkalaşmaly bolýar. Şonuň üçinem goňşy örän gerek zat bu. Bir rowaýatda aýdylyşyna görä, bir adam işden öýüne gelende iki sapar gygyrýarmyşyn. Onuň ondan sorapdyrlar diýe bir gün. Bir oba adamlary ýaňy gelýärkä ýoluny saklap, Sen näme üçin öýüňiziň ýanyna gelen iki sapar gygyrýaň diýipdir. Onda ol aýdypdyr diýe, Meň birinji gygyrmagym öýüme gelende meni bedew atym garşalaýar. Şol bedew atyma men öýe gelendirin diýip duýdurmak üçin gygyrýan diýipdir diýe. Ikinji gygyrmagyň sebäbem meniň çagalarym, aýalym garşalaýar. Bulara-da men gelenimi duýdurmak ikinji gezek gygyrýan diýipdir diýe. Onda sen üçünji gezegmi gygyr diýipdirler diýýär. Saňa iň bir gowy goňşy, şu gün goňşy göçüp geldi diýip, hoş habary ýaňky buşlapdyrlar diýýär. Bulam ýaňky bu gelen goňşyň şeýle mylakatly, gowy, halal goňşudygyna begenip, şol goňşusy bilen has ysnyşykly gatnaşykda bolup, Ýaşapdyrlar diýip ine rowaýatda aýdylýar. Biziň döwletimizde-de her ýylda goňşy okara baýramçylyk bilen bellenip geçilýär. Bir goňşy goňşy bilen, etrap etrap bilen, welaýat welaýat bilen, hatda biziň öz döwletimiz, iň ýakyn goňşy döwletlerimiz bilenem şol ýaly goňşy goňşy okara gatnaşyklaryny edip, goňşy bilen ylalaşykly, ysnyşykly gatnaşykda bolmagyň bir ýoluny görkezýär. Ajyrmat molum a adam hemişe arzuw bilen ýaşaýar. Arzuwlaň gutaran ýerine kän bir ýaşaýşyňam bir manysy bolmazmykan diýip pikir etýär. Sizem öňüňizde goýan arzuwlaňyz. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk zamanasynda ýaşaýas. Biziň bar maksadymyz, bar arzuwymyz Arkadag Prezidentiniň alyp barýan döwlet syýasatlaryny ýaş nesillerimize düşündirmek. Ýaş nesillerimiziň geljekde watanymyza, halkymyza, Arkadag Prezidentimize, ilimine, günümize, ene-atasyna wepaly ýaşlar berip ýetişdirmek, geljekde Türkmenistan döwletimiziň ösüşlerine özleriniň mynasyp goşadyny goşjak nesilleri kemala getirmek häzirki wagtda hemme mümkinçilikler bar. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk zamanasynda ýaşadýan Ertirimize ynamly gadamlary alyp barýan Arkadag Prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, işiniň rowaç bolmagyny, dünýä nusgalyk alyp barýan işlerinde mydama üstünlikleriň ýar bolmagyny, ata Watanymy ösdürmekdäki maksat-myratlarynyň hasyl bolmagyny tüýs ýüregimden arzuw edýän.

Eziz watandaşlar gepleşigimiziň ahyryna-da gelip ýetdik. Eziz watandaşlar biz size ýene bir gezek dünýädäki ähli gowulyklaryň, ynsan kalbyndan çykýan mähir-muhabbet sözleriň ählisiniň size hemra bolmagyny arzuw etýäs. Belent belent maksatlaryňyz menzillerden aşyp gitsin. Başyňyzda saglyk täji, ýüzleriňiz gülüp dursun. Ynsan başynyň täji bolan jan saglyk mydama size hemra bolsun. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäs. Ynha, Atalar sözi gepleşigimiziň hemaýatkäri, Abraýly önüm hususy kärhanasy hemişe ildeşlerimiz üçin gapysy açyk. Eziz watandaşlar, biz size ähli ýagşylyklary ýollap, siziň bilen hoşlaşýas. Hoşsag boluň!